Kan tlu bawr bawr a, kan luak te chhuak a, mahse a nuam, relax rim a dam. Wow wow, mawi tuk chu. Chhum a zing a ni sa em em bawk a, a mak khawp mai, boruak a ti nuam, pah khaw hi a ti nuam khawp mai. Heng hi phian lawm leh kan kal chak leh. In lo thlir avang in kan lawm e in lo thlir zel dawn nia like and subscribe share comment Bo in September ni nga sang ni som ni panga bye bye Bo in a hian ngai tlang leh rei ek tlang ah kan kal dawn ani urema te keima mi mi te

Chuan re ek hi nuam a ti em em a fai a ti lutuk a chuvangin like and subscribe a ti anih chu a fai em em avangin like and subscribe a ti. Bible hi ve tho nia a awm thar kha kha. Ang nge nghi maw? Hei tlangval te a nia. Enge saw saw. Hei hi ni nge hming kan pek ang aw. Hei ka thei ngil dei thina. Hei hi ma se se panga ka. I mong ngai. Chutia ra in hming kan tak si at chuan. Bu lian deuh hi mo. A ngai lo lian deuh chu.

Helam pang hi ensan a ang khawp mai ka rawh kalkawng em em hi ang. Yes, Nisa! Nisa! Woo! Woo! Eng nuam lutu. Oh, ngai tlang kan thleng dawn hei min lo tam khawp mai. A chhakara pawh an lo tam khawp mai hei. Khi le khi le. khi nau nen te hei chhum zing mawi tak mai mi kan tam sia hi aw pui tak ani umm intin deuh reng intin ang intin ang.

A thar hnu hian ka la kal miah lo a maw? A hlui lai kha an siam hma anih chu. A nuam a. A nuam lo chuang lo a tunah pawh hian mahse. Ah, hei helai vel atanga kal chhoh tan kha a ngai ta ni maw? Ah, a inzui chho duah duah mai.

Khawi la. Aa. In la zai vet. Eti ti kha father khan. Eng vang nge kha kami kha. Enge hlu ta a kal kong ngai tawh in nuam khawp mai nuam iti em um nuam kan ta thleng tawh bawk se tawh ma se voi na chuan mo ha chian sa tur chu mo re ek tlang kan kal hman dawn lo aw ke lek chu i ngam miah miah hle mai mim mi min ngam miah miah khawp mai ke lek na na na chu lai hi mo ke lek ka ru le kan va han ha ve tho lian hma hle mai khua chu danglam chak hle mai tira

Eh, in duh viau ang aw. A oi, ka ring hlawl lo che. Ka hrilh tawp ang chu. Aw. Kum khawih pawh a. Chhum a zing a ni sa em em bawk a. A mak khawp mai, boruak a ti nuam, pa khaw hi a ti nuam khawp mai. Le, kal reuh le. Eh. kan la let leh ang boruak nawm dan hi maw

Khi lampang khi hring mawi vel tak a ni ah ngaitlang hi chu a nuam lo ngai lo a ni ber mai eh engteh a chhoh na thui zi khi kan kan chho tlang peih dawn mi a thu a thui lutuk khi helai helai helai vel hi zawl kha a ni ta a hma chuan Kalna kawng an siam hma chuan lai vel zawl hi kan thlen tawp a ni tlangpui chuan khi a bak zawng hi eh nuam e kan kal tep ang nalh dawn nalh dawn ding lawk ang aw an ding leh lawk ang nalh dawn nalh dawn note khui Chutia i phal thlawt loh chuan an ti lo thlawt ang em ama chu mo pik a pik thei tuk a maw lai hi maw hei luang vel hian a khat a maw a then he laih te saw laih deuh te helai hetah te hian an thu vel mai mai a he lai lampang thleng chhan awm ngai pawn ka hre lo i hliap ngai lo lukhum eng nge lukhum hei tang in tih eng nge Chhoh zel tei duh em? Ka hre ta lo. Aw ni mai. Chhoh duh maw? Aw vak lo. Aw a hahthlak tuk. Hi Laizawl dawr tang hian chak lampang an la ang la dur teh mai nia helai step chho thui tawk awm a helai tlang hi hmu thei em aww hei ten step a la awm chho chiat bawk a ni hei bun tuk. Ahh khatia khatia kan kal tlang chho ta zel kha hei kan zawi lutuk ta a ni e ahh bawm mah mah ni duhai chuan Saw chhum tih aiin khu chhum kan ti tawh a draw kan awmna hi sang veng vawng tawh a ni aw hei hawng hei kan peih thleng thleng kan chho dawn An inchhir, inchhir te kan tih a tawp thleng chu kan thleng peih lo mai thei. Hi a la thui lutuk. Zui tawh hei pawh.

chawlh na nuam deuh lo awm se tawrh aw khulai vel ang mai mai kan hawi leh nih chuan chhu khunah lawh lawh kan ti leh duh hial in ka ring ni sat phei chuan maw a khat pawn khat pharh tawh lo hi pen a muang ta char char hle mai van in fit loh theih hei thlan a chhuak nem lutuk tawh chhuk ta hu chhuk rang an chawl dawn nia ho an chawl leh hmain eh mi mo chang in chho bek bek laka lo nghak dawn che mi Hoi selfie la mo selfie la kan thusumin la ve hrim hrim ang u khoi ti zawngin heng sim vel te hin kan in hlawng ti hlawm kan lo ti ni chu hei ha zawh ringawt pawh hau tak a nia hei khur chawh vek laih vek a hah te chuan hah khawp ang heng lai vela thawk ho hi chu maw khi mi zawl chung khi ni ta in ka hria. kan va han awm ler ta em mahse kan la chhuk lo deuh khi khi mizawl chungah khian lawi len chap chho duai ang tih chu hlauhawm khawp mai ka la ai ngaitlang chhip kan thleng dawn e ai khawtha pangai ni phei se chu rap thla ngawt ang kan kal lampangah reh ek khaw chhungah rua sur tam deuh hlek avangin kan chawl a han han deuh hlim hlawtah khan kan phei tlang leh nghal a mahse hei khualo tha phian lawm a awm ruah kha sur lo phei se chu aw awih. an kal chhuak peih lo tawp ang ngai tlang chhip atangin thleng chhuak thei hram e khi kan hma tlang khi rei ek tlang kha nia a chian an lo sawi hmang khan ngai tlang atang hian rei ek tlang va pawh turin an siam dawn a nih hmel a se la dur ve khawp ang ah tlang chhip kan thleng ta e. Zawl a awm e. Rap thlak lutuk rap thlak lutuk. Kan chaw lang kan chaw lang. Hei ka kalpui te pawh in fit zek zek khawp mai. A hnung berah ka kal chho ta ni engemaw tang khan maw. A hnung berah a. Tunah hian eitur vel kan inchhuang ang a tah hian. Rap phak duh in sawi chu. Hmm, erawng kan bawl dawn. Hmm. Chawl vang vang phawt ang aw. Ai lang ve phawt ang. Hah thlak tuk, hah thlak tuk.

Hei mix ania zonu mix ei lawk ang um kurkure eng eng han leh tlang deuh a riangseh kha.

Rei ek tlang chu kal theih ta se lai tang hian in kal peih thung ang. Ma deuh se la chu ka peih ang. Ka peih ang hlut ang. Hei chhum hian a hliah a a hliah ta vek zawk a. A han la hla khawp mai. Hla ti mai la ral la tang la en angai maw. An kal hnai dawn e.

Ngaitlang chu kan bai bai dawn ta e a chhuk lampang kha la ngan khawp mai a. Hmm. Chu ma zinga khawia tawi tek tok hle mai a lang chhun erawh an lang fiah a. Ê! Khawih aw ha. Ka tawlh alawm dah hian fimkhur ve deuh ngai dawn nih kha

bawm ri leh ta dur mai kuari awm hnai nih ka ring tlat chhukthla lampang hi chu awsam ta takin kan record viau tawh lovang umm. Khawhaia tawh in tuka tawh a maw? Chhuk lampang hi fimkhur a ngai nih hi. Kan tawlh zak zak mai a. Ah, va bir ta ve. ka duh tawk dawn an chhuk leh lampang mawi vel tak a ni e a ah, i ka lang u hmiang helai tak hi a nal khawp mai fim khur deuh in ka lang aw invawn na tur awm lem lo a chhuk lampang chu che nu la ta hle mai var a awm ve aw hmm tum khur a ngai rawt lai hi maw a diak a diak em a ni hi hawn chhuh rawh bim aw vawn tur awm ta.

Khu lai tang khaw kan lo en dawn man hle a Rawn la chuk ve thei lo A rap awm tak mai a heng pawh hmm. Inge heng in hmuh hian enge rilru a awm Hoi chuk rawh. Buang ve e. Buang e. Ron tol tha leh sia tro. Kan ke bula. Kai. Ke pon kan kal thui na ro e. Kan ma chum so om dan sun nal ni o. Heng lai vel hi a fa han lang sipisial ve umm heng hip hian lawm leh kan kal chak le i hla lutuk a ni aww ka duh aiin aah umm in duh chuan maw. Sial vel tak a ni. Aw, ta tanga lan dan hi chuan. Hmm. Mase nangmahni kha lan chian kher a ngai tawh lo maw? Tawk lawk ang.

hei chu a mawi em mai kan la thar hian kan chhuk thla lai hi maw mim a mim te kan tih hlut a in ban hunah chuan kan thleng chho ve thei mai ang. hei fimkhur a ngai lai hi fimkhur ngai tur fimkhur ngai tur la lo la lo nawm ve deuh na chu maw a nawm ve deuh na chhan chu maw

Nawmi mi kan dah tel vek dawn Nawmi kha pawh kha kan lo la lo ni tawrh ui awm hle mai zawk an a reels in reels chhungin khua hi ngaihtuah ta cheu a pik leh hman vek tawh hi hu lai zawl khu an chawlh vawi khatna kha ania tlang inlo na kha

chho hunah chuan mi awm loh lai hi nuam a nuam ve zawk a maw hrichhina pawni kha khawiah nge an kal tir ang leh ka ti hmm Tokro. Darli le nga nga. Dar nga vela chung kan thing thatura nga ila. Ngai tlang atang hin dar nga kan chuk man lo mai thei. Kan thim ve deuh dawn ani. pan chho chauh te kan lo awm ve bawk a kan kal lam ai chuan kan ham ta hrim hrim a he ni khaw engtih u kan kalna thuih zia khi kan kal nia hi kal vei lo tur aww khi mi tlang zawl piah ah khian tlang dang alo awm ta khi khi khi mi chhuah chiah khi zawl kha ani ta ni tawh law bawm khawp mai tute chukna kha umm.

a nuam hah man a awm kan tlu bawr bawr a kan luak te chhuak a mahse a nuam relax rim an awm in lo thlir avangin kan lawm e in lo thlir zel dawn nia like and subscribe share comment